Niho amazire ekya mushanju aha myaka ana n'ena ey'obukuru. PLE results zigarukire aine abiri na mushanju grade ya kashatu. Omunyamakuru waitu Christine Kyarikunda aganiireho nawe. Hurikiriza. Ebya haaya, ebya yunivasite noobaasa kubishoma noba oine emyaka kyenda. Beitu ku zaagaruka kukora P7 aha myaka ana n'ena, kuha ninkibaramu ku mbeire ninkitama n'abaana b'emyaka ikumi na gumwe omu kiraasi. Kuguruka amakyere n'abaana noguruka ahakuba noteekwa kwegaruza ahaasi obe nk'omwana. Omu purepu muri hamwe, omu winta muri hamwe. Ou orikugamba aine emyaka ikumi na gumwe, oine ana n'ena. Obutebe bw'omu kiraasi nobumanya.
Bwanyima y'okuruga omu ishomero akakoma omu kiraasi y'okubanza, bwanyima y'okufeerwa nyina, ashaziremu yagaruka omu ishomero omu mwaka gw'enkumi ibiri abiri n'ebiri yakora ebigyezo by'ekyamushanju ahari Kyabenda Primary School kandi yabihika. Kandi naagira ngu naateekateeka okugumizamu naashoma kuhika obu aribaasa kwetsimba aha bwa MP kandi ekirooto kye n'okuba Minisita wa Works and Transport.
Amaziina ndi Abel Kanyankore, nkazaarwa ebiro bitaano by'okwakataano rukumi rwenda nshanju na munaana, ndikuzaarirwa Kabale, twafurukayo twaija twaza saidi za Bufunjo, Bufuuja omu mwaka gwa zinga ahi twarugayo naaza Bufuuja niho naatandikire puraimari sukuuru, eishomero eri barikweta Igongwe puraimari sukuuru. Naashomayo P1 omu rukumi rwenda kinaana na munaana. Tindyayebwa akantu ntarikuba naine, twaba turi omu church school eka eri ekereziya. So harimu kiraasi ibiri, P1 na P2. Haza omu P2 baayegyesaaga baagamba ngu, Today is Monday 26 October 1887. Tindikeebwa. Ako akantu nkaruga omu ishomero nibakeegyesa omupiitu ndi omu P1 kwonka naakakwata. So far ku twarugireyo maama niho yaafeerire omuri ogwo mwaka gwa kinaana munaana ntembire P2. Ah, Ku yaamazire kufa twarugayo twagaruka sayidi za Kamugenyi. Kamugenyi eri omu gom- eka eri omu gombora ya Hapu y'ebiro ebyo omu disiturikiti eka ekyari Kabarole. beitu akaire aka hatiya nikyegegwa disiturikiti egombora hatiya neya nanka kigambo niho twabire turi omu disiturikiti ya kyegegwa so fa kunabaire okwe mpaho
gakanteganisa munonga Sofa twena oku twaba nitushoma kuba nk'aha mazire pi warungire omupiito maama akafa okwezi kwa kataano ndi omupiito ndi omu taamu ya kabiri hati ku yaamazire kufa twena niho twagarukiire nyowe nka ndi omupiito siisita wangye tumwine Margaret akaba ari omu P3 ah, mukuru wangye mupenzi akaba ari omu P6 mukuru waitu awa- mukuru akaba ari omu P7 twena twagarukire aho buri omwe yaaza kweyiiya Shwimu akaba arahi? taata akaba ariho Beitu amagara g'ekishaija torikugarenga n'amagara g'ekikazi aha mwana. So far nyowe ninkira kukigambira Ruhanga ntakahikireyo beitu nituza kuhikayo ahakuba nyine abaana mwenda aka eiraka n'omukazi wangye. Ngira nti nyowe kugira ngu omukazi afwe ansigire abaana, atleast nyowe. ak'omukazi nabaasa kureeberera abaana. So ku naarugire okwo empaho omu mwaka ogwo empaho ogwa kinaana na mwenda, naagaruka kakabara kupakaza. Kakabaro naatandika ninguza ebinyobwa bikarangira aha baasi, twaba twine baasi za siteya ziri ndaingwa munonga otakabaasa n'okugihika oburaingwa. So kiriiza ekiibo kitwara ahaiguru oriya ayihamu ebinyobwa abitwara, tiwaamureeba, oba yaakuhamu kikumi, so oza kutaaha omuka nibakubanja. Okwezi hoona ninkora nkaba ninkora siringi enkumi ibiri na bitaano okwezi. Beitu oza kushanga kuhika omu kwezi bari akashanju na bitaano. Ekirikumanyisa oine emyezi eshatu omu maisho ei orakorire busha. Kuba buri izina nkoraga nikikora loosi bampandiika bazongyera omu maisho bazongyera omu maisho bazongyera omu maisho. So hati byanteganisa naamara naarugaho naaza mu Bende kuvuga ebitookye. Naarugayo ntakagiire mu Bende kuvuga ebitookye, munywani wangye omugyenzi Bagyenyi anyiha akakabara andeeta Kamwenje. Hati nikwo kutandika kwija omuri ka Mwengyeza Kahungye. Tandika kuguza emigaati aha gaari y'omwika. Naaba nduga aha Kahungye n'ebigyere, ndikwija aha Kamwengye kuguza aha gaari y'omwika emigaati.
Emigaati oku ogiiha Kahungye ogireeta Kamwengye? Yes, n'ebigyere.
Haihi buri Rwakataano nkaba nyine kuba egura bokisi y'emigaati. ndikuza kamwengyye so nakikora kumara obwire nashanga nabwo ntaine ekindikwihamu kunamara ogwe munywani wangye bambi mukama amuhumuze omu busingye aije ashwanya akira ningira ati kwonka ati noshwa mubende kuvuga ebitookye nikubasa kugoba kukiraho aija anyakira antwara mubende ntuura omwe mpoozi aha kabamba ikumi na mukaaga kasambya kyambaziira omu kibira twaba turaraga omu kibira. tikuruga otu kutwara ebitookye mubende omu kibaati niho twatugurizaga so naho nakorayo emyaka kanyine ekirooto kuruga omuka twaba twine ekiju kihango ky'obunyaatsi hmm. enjura ku yaaba egwaga enju ekaba etura munonga hmm. baitu omuka naruga onyine tageti y'okugira nti Reka nze kupakaza mbaase kugura egaari. Rwamuto ogwo akaba ari omushaija kandi bamweta Rwamuto ogwo ka Mugenyi aine akagaari ka bayuni saizi abiri na ibiri. Ndikukakunda munonga ahakuba kakaba kari kagufu, kaine emiti ebiri. So ndikukenda munonga. Naruga omuka niinyenda kugura egaari, niinyenda kugura amabaati nyombeke enju hamwe na reediyo. Ebyo bintu bishatu bikanyiha omuka, byantwara naaza Mubende kuvuga ebitookye. Ku naavugire, naagura egaari ya raale.

Njoyininga guruupu z'abatsigazi abarikureesa enjaahi, barikunywa amaarwa, barikuzaana kyanisi. Egaari nkagizaana kyanisi baagitwara, just kuzaana kyanisi egaari yangye baagitwara. So far ku baamazire kugitwara egaari naafuukura, naarwara si maama weena naahwaho ebyara byona byajunda. Nimutureeba twanyiriraho kakye beitu embeera zikaba mbi. So ku naabaire ndi mubende handema. Nicwamu ngaruka omuka. Ninsiima omugyenzi taata Ade yahuumwire beitu taata akaba ataine puresha. Sente ku zaabuzire ngaruka omuka mugambira nti waamanya naaremwa. Angambira ati tihaine waakutumire sente, okagyenda ahabwaawe hati waagaruka eka yaawe ngigyo. Naagaruka omuka naashutama hariho munywa muramu wangye aija angambira ati kwonka kuguma hanu aha tikirikukora tugyendane aha Lake Victoria oze kwega kushoha nibakushashura. Eeii! tugiteemu emotoka tuza omu nanka egi ngu igyenze omuri aha Lake Victoria. Tukaba nitutahira Mugaba, turaba omunda okwo empaho, ekizinga nibakyeta Burago. Ah, Tukaba turi Taave opposite na Burago, nikyo kizinga kyaitu. Enyima erikarangara Runyange, tuzayo okwo empaho ntandika kushoha, just one week nkaba nayegire akatimba. ndikubaasa kugobera eryato kuri aha mwanya nkariisa aha mwanya nkatega akatimba nkagaruka nkakarunda nkakabona ahu nsigire nkategire so naatandika omusharaba atandika kunshashura then ekyabaire hati nyowe nkagyenda n'ekirooto kya kindi ky'okugura egaari kugura n'amabaati. egaari amabaati na rediyo Ahakuba ebintu ebi nyegire Omu nikyenda ngu omuntu ogire fokasi. N'obu oraabe nookora ogire tageti ogire oti kwonka n'obu ndikukora ninkorerera eki na n'eki na n'eki kutarikufa gakora arandamure. Oruga omu ka orikumanya oti kwonka n'obu Oshobora kuzikwata okeebuuza eki oraazigure waamazire kuzikwata. Mm, ni kibi munonga beitu omuntu ari fokasiti aine ekiteekateeko aine ekirooto takaabaasa kukireka ngu kikafa. So mba aho mu na nk'egi nivuga eryato nshoroza sente zangye nguma nimbiika nimbiika nimbiika. Sente ku zaaba zaahikaho zairirayo, haija omutsigazi ishe akaaruga Congo angambira ati haza nyineyo efeeza ningiguza. Efeeza? Eeh, neeyazinga hi? Sente zangye nkaba nziine ngambira nk'eri emitwaro omunaana ngishashura, hati nshohora omwanya twaba tushohoreraga kugaba, hati nkashohorera aha katosi. Eryo izooba ahakuba ebinaara birikuzagayo bikaba byarugireyo. Nyimuka tindaragira aha nyanja, nikwo naashohoire ensyo naaza kushuubura efeeza. Efeeza yangye ngiine, nshohora nkaturukira Mukono, hati Mukono ntemba takisi. egyo enteeka Kampala. Hati Kampala mbonaho omutsigazi aija antwara ahu barikuguza efeeza. Ahaanyoreka tuzayo bambi turaamuza, tumara kuramuza n'owaabaire naaza kumpa sente ampa emitwaro ana n'eshatu. Ogiguzire munaana? Munaana.
Hati emitwaro ana n'eshatu hati ogwo mutsigazi angambira, anza anta aha rubaju agira ati, ogu yaatukuseera tuze ahandi. Tutambura tutambura tutambura tutambura nindonda akatare. Ahu naaza bangambira ezindi, ahu naaza bangambira ezindi. Kwonka ndeeba! nka naagobire kandi ezo sente emitwaro ana n'eshatu ezi yaabaire ampaire akuba bando y'amabaati obwire ekaba eri ya nkumi ishatu eibaati bando akuba bando n'amabaati makumi abiri okaba noza kushanga etakwitsana emitwaro ina ikumi kugura bando y'amabaati ngamba bwatyo tagari kwonka egyo emitwaro makumi ana egarika etari ahansi y'emitwaro etaano nsyaka hati ngamba tugarukeyo Hati ku twaaba nitugarukayo tushange oriya yaakinga atakyariho, nshaasha. Agira ati, Hati waamanya oine emitwaro nk'ebiri nze kupangiisa motoka, tugire ahu twaza ahandi ngamba kare nzimuha nkaba nziine. Mutsigazi tiyaagyenda tiyaabura, kwonka efeeza yangye ngitsigaza. Hati kumara! ngyenda nkaba ndi aho tinkumanya n'omwanya tinkyagwijuka nza kureeba roore ey'ebidoomora bya waragi erimu neegyenda ngikurata ndaba omu makoona ngikurata epakinga Rubaga roodi niho ndikwijuka so nshanga abo ebiroore ba waragi boona abu naabaire niimanya abarikwija nka barikugura waragi boona bari aho na muramu wangye ariho so mbashoboorora ndonda omushaija owu mugambira ekihama ekyo angira ati huumura. Ati tugyende, tugyenda ni fo nankaki kakabara kuba nitwe turikuguraga waragi, then ku turaagaruka orw'okubanza twije turonde akatare. Nkitemba reero omushaija andeebera bambi, twika nanka omu kasani tugaruka Kampala, hati orw'okubanza tuceera kuza kuronda akatare k'efeeza. Turonda akatare kabura, turonda akatare kabura tugaruka. Hati ku twizire angira ati hati waamanya, egyo efeeza ku oraagira haarane emwe nibaasa kukwita, reeta ngikubiikire. Ngikwata ngimuha. nkyari omwana ntaketegyereize n'ensi so muhambikira so hata ntaha murimo gw'okumukora kumuguriza omu store yaawe aragire okwezi emitwaro ebiri nabwo nikwo watembesa reyini
feeza yangye agibiika hati kumaramara nk'okwezi mugamba kwonka tituza kuronda akatare ngu efeeza ekamburaho eh nkafa nobu wakuba watunga emitwaro ana n'eshatu hati bakakugira ngu efeeza ah ah. Hati mugambe ati, 'Waamanya nshashura, agimpe emitwaro yangye egi, ntemba takisi ngaruka owaitu Kakabara, nze omuka omu kyaro nshutama. Mpuraaninga ngamba ku eri nshutami niimaraho ndugayo ngaruka enyima.
Ngaruka Kakabara. So kugaruka Kakabara nshanga munywani wangye Mugisa Asumaani bamba omugyenzi Mukama amuhuumuze gye. Asumaani ankwata gye batandika banshoroorereza sente. Nikijuka nk'aha naabairemu ndikuguza amahuri naki. barikumanya enkora yangye banshuruuriza sente aha kyaro bakakaba barabataka bashuuruza akakapito bakampa ntandika nshuubura amahuri nshuubura amahuri nshuubura amahuri nshuba ngura n'egaari hati ku naabaire ninduga Kisogi omu katare naahika Kihumbi hakaba hariho eibaare ry'amaani hati nteerera aha eibaare nketeera ahansi amahuri goona gaayatika Egyo yo naaba yaaba roosi naagaruka kukabara ndikurira. Esumaani yaambuuza niki naamushoboorora yaareeba amahuri goona gaatukire. Yaaba y'enfumu y'Abaganda ngu otaraatunga shuubura amahuri n'enyungu.
So ngarukayo ndire emiziga yangye, amarashu banyeta. Kiri kyamukaaga hati ni sande anyeta. Angire ati hati okaashuubura ki nte enkoko? Eeh kare nzitandike enkoko. Bojo bakaba nibankunda. Kandi nsiima Ruhanga by the way yade nindaba omu challenges kwonka Ruhanga akanteekaho favour aha bantu ahu ndikuba ndi tinkazaga omu kintu yes abakukwanga tibakuburamu kwonka abaingi noshanga nibakukunda mm banshuuriza sente hati ntandika kushuubura enkoko nzishuubura nzishuubura nzishuubura nyine akafumu aku nari ninkozesa ku nari ninzaaha butunduuzi omu katare Mbabuuza nti, Egi nkoko neerya ebihimba? Akyagira ngu, Aa, nte egyo tinkugura. Nti, Ningura ezirikurya ebihimba busha. Eeh, nkagura enkoko egyo kitakitiki ekankorera. Ahakuba enkoko ezirikurya ebihimba nizo zikanyira omu katare, hati boona baguma nibazindeetera ezirikurya ebihimba. Nkaba nyowe ningura ez'okubaaga. Ah, nzishuubura zikanya. Hati twaba nituruga nanka egi ngigi ka, nanka omu katare ako ka Butunduuzi. twahika omu koona y'omu rukingiro ndi aha roore ya karunga hati ebico- eh, na- tupakiire ebicoori hati enkoko nziteire ahansi ku yaabe naaza kuhindura gye aha rushozi roore ye sikeeti eshaho zishuma zinyambire enkoko ziri nazo zifa Nye- nkenda n'okweyita naahurira kubi naitwa ekiniga naagarukaho naagamba aha byarema hati okwe naarugayo ku naarugireyo embeera zangire naagaruka nk'ahaikunu ya Kamu- ku- na nka

eh, hati nyiruka ndonda sipana ngimurabiza aha sayiguraho atoroka gyenda hati ushari yaho arimu naza kushoma mugamba musho tugyenda ta ati reka mbanze nkinga enju y'abandi hati omupolisi tukaba twine ebidangare ebireebi aija atushangaho hati kwaza kunkwata muraba omu nkwaho nyiruka bantu hati baza kutusiba nyiruka mbura nza butunduuzi egyo ni kyenda na mwenda kyenda na mwenda kumpika butunduuzi ntandika kuteera disiko ninguza teepusi hati niho kuruseedi yaiziire. Abatebezi bakaruga Rwiimi, ngu omukazi wa Mina akahuumura Florence Balinda, hati bakora kuruseedi bakwataniize na Paasita Kongo
Butunduuzi.
Paasita Kongo owa Butunduuzi Full Gospel Church, hati bakora oruteerane nju nirwo okwo empaho. Kumara kujunwa nduga kuriya ndokokire ngaruka omu kanisa hati bizinesi naatandika kuhindura. Hati ku naizire ahagati aho ah, ntungaho omurimo ah, ku naajunirwa ntandika kuheereza aha kathidro kabarura aha kanisa ya mwa pasita Dickson. Hati obwire bwangye bwona naabumarira aha tooyi Eh, nkyaza ati abantu bakiza omu ruteerane nyowe nsigara ndikuyonja tooyi buhaba obujunaanizibwa bwangye. hati twine aba omukugu munonga omuntu yamara kusiisa ahaiguru oku orikubaasa kukora kugiyonja okushwa ebishansha okagiterera omuringo nk'ogwo naaba omukugu hati kahungye abagyenda habaho omurimo ah, baine toyi yaabo eyagomborora aho ei barikugireeberera hati bagisiisa baza omu miitingi ya heresi miitingi babuuza ngu tihakaaboneka omuntu omuri imwe obaasa kujunaanizibwa toyi egi sente ezi arashorozemu zikaba ezeeye ngamba ndi hanu Ah, nzaho ntandika kushoroza aha toyi kikumi kikumi orikuza ari kumpa orw'eigana toyi aho nshorozaho sente akuba nyine ekirooto ninyenda egaari nyenda amabaati na rediyo so nshoroza sente aha toyi mara kuzibona hati nkyakora nka nkyayenda hati habaho omuntu omu omunyakahundu ou ntakwenda kugamba amaziina atandika aguma nakwata ebiti nabicumita omu kufuru kufuru aguma naziita naziita hati ku baagira omu miitingi bandwanisa bambinga aha toyi Naaruga omu ka naaseevingire, nza Busirwa ngura egaari ibiri. Kumara kugura egaari ibiri, emwe ngireeta nguma ninvuga bodaboda endiijo ngiheereza ondiijo munywani wangye Yusufu, nawe atandika kukoresa bodaboda. Tukora akasente by the way, akasente kaboneka. Hati kuruga omwo empewo ndikuvuga bodaboda y'egaari. Niho haiziire ahagati omu haiziramu ndeeba oruguudo baakora orwa kyakatwire baaruteekaho orutindo. Hati ku ndi orwo rutindo ngamba "Mm, nyiruka nza kureeba owaakarita baasi mugambe nti kwonka ah, hariya ku twotunga baasi ekararaga Kamwenje ekaraba kyakatwire ekaza Kagadi neebaasa kukora. Hati nyowe ntwara ekirooto kyangye baitu ku naagambira mukama wa baasi areeba ekirooto kyangye akibayinga kwonka ahindura enkora yaakyo. Agira ati haatwaza kuheereza baasi, nezaaguma neeraara Kamwenje, eruge Kamwenje eze Fort eze Kampala. Nti kare. Hati naatandika kukora aha baasi ati, waaba kondakita maneja, Waaba kandi manager. kondakita, sha. Naaba maneja. Ogwo mwaka n'ogwa enkumi ibiri n'eshatu. Ankwasa, ah, bambuuza esente ezi nyineho nkaba ntaineho, bangurira esimu. hati esimu ntandika nguma ningishashura mporampora kuba torakora aha baasi nka manager otaine ki otaine esimu kandi naruga yonso mporampora mporampora nkakoraho omwezi emyezi mwenda kuba nkagitandika ebiro bi- abiri na mushanja okwokubanza then okwezi kwa ikumi habamu akavuyo omu baasi omwe mpaho kuba eyizire kukora inspection twaba turi nkingo twatamu abasaabazi baasi yaayemerera omu rukuubo rwona. Hati baatukwata shaaha ikumi na ibiri aha rutindo rwa Dura. Harimu abasaabazi abu batakashariirwe. Baagira ngu niinye naabatamu ba busha, so baanyemereza wiiki ibiri. Ku baanyemereize wiiki ibiri, nyowe naitwa ekiniga. Naagambira maneja wa baasi naamugira nti, Hati nyowe waanyemereza naagyenda. Kwonka nyowe naarugaho. Tindifa ntaguzire baasi. Nikyo na hati ekirooto Hati kiri waaruga omu gaari naaruga omu gaari hati naaza aha baasi ntandika kuroota ningura baasi ninvuga baasi eri eyangye naatabuka hati naija hakaba hariho omugyenzi Toyiro Kamwenje akaba aine pikipiki za boda naamushabaho emwe yaagimpa nkakugivuga bodaboda kahungye ndikumushashura enkumi itaano buri runaku sande atakuginshahuza ahakuba sande tinkukora so omu wiiki emitwaro eshatu

Naaruga aha mpoono naavuga bodaboda banshekyeerera, nooruga ota aha baasi okaza aha bodaboda. Naagamba we mundeke. Hati nkyagivuga boda egyo mukama waayo agira ngu naagiguza. Mubuuza nooyenda muzinga ati milioni emwe n'emitwaro abiri.
Ka ntakazihikize.
Hati eki nkora Karu Sacco ekaba neetandika egyo sacco yaitu ya Kahungye. Nzayo nyigurayo akawunti, beitu akawunti namba omu Karu Sacco ndi ziro ziro siri. Akaunti namba. Then ba membership ndi owa kinaana na bana turi kwigura akaunti ya karu sacco egyo tugitamu amaani tugihagira nshaba loan emwe abiri bagimpa ngenda ngikwasa toyiro mara kugimuha ngira ngu hati ah, obwe mushaba card ntompe card nyowe ninza kugikuguriza anyesiga takumanya just anyesiga kandi nyowe ngisimba omu bank bampa sente nyija mushashura ankorera endagaano hati mugira nti owagigura yanguriraho. ngu mbe ninkora ki ningimuvugira atakumanya ngu ninye nkozire eki Niwe waagigura. ngiguzire nvuga piki egyo kurungi nshashura rooni ngimara nyayo endiijo rooni nsimba egyo kaadi yenyini ngura motoka tirikugyebwa UDA runana abiri runana ikumi na ibiri ngivuga Ekaba eri motoka kika ki? ka super limited Eka n'ak'abantu bana. Ndikugivuga Fort Ibanda nyine tutatankire kukora oruguudo rwa Fort Portal kuza Ibanda nyine maika obw'omotoka obukye. Nkora baitu akamotoka ako tikambeera karungi kaguma nikatomera nikakora kikatunga ebizibu bingi. Naakaguza sikurapu hati naaba omuvugi mubi. Motoka naazivuga kubi. Ngura motoka nkagura motoka nyingi ndikuziitagura. Kuhika ku naamazire, obwo obumotoka obukye bwatahamu bizinesi endiijo, hati baareeta za mini baasi. Hati naashanga ngu tokyaakompiitinga n'akakye. So kare akamotoka aku naanyine naakahinduriramu naakora driving school, enkumi ibiri ikumi na munaana. Ah, eki Ruhanga yampeire, am a creative. Buri izooba kasita nyine obwire busheesha ninteekwa kuba nyine plan B. Plan A egi ku eraabe emwe nyine plan B. Egyo niyo nkora yangye kandi nikwo ngumaga. Ka nkira n'okukyadivayizinga abaana ku mba nimbeegyesa kuvuga, nti waabaga noovuga nooteekwa kuteeka kuba oine imagensi in case break yacweka nooteekwa kuba oine imagensi omu mutwe gwawe atari ondiijo muntu kukugambira ngu kora eki so naatandika driving school mpora mpora mpora mpora yaakwatayo so hati ahu ndikugambira ku twamazire driving school tutunga training enkumi ibiri na ikumi mbarara Training ekaba nungi munonga. Nkazaho nashoba training egyo mpo tukamara wiiki ibiri aha polisi Mbarara turi kwegaho amagara ga motoka, turi kwegaho amagara g'omuntu ku okugarinda, defensive driving. Nkaruga Mbarara njunirwe kimwe ndi kwerinda kuvuga kubi. Motoka egyo mama zoona naha tekyariho egi ei nabaire nyine. So ahu ndi kugambira. Ndi chairman wa driving schools omu Uganda yoona. Nyine driving school yangye kandi erikukirayo omu ihanga obuhango. Ndi bishop ahabw'amakanisa ga Kamwenge district. Ndi chairman wa pastors council ahabwa Kamwenge. Nyine ekanisa ei ndikwebembera eya Kahungye. Kandi Eijwe eri, hati ku turikwikiraho sizoni, omwe buri sizoni nimba nyine obujurizi bwayo. Sizoni egi enyimaho nkatunga challenge ka nyenda kuza Ghana. Ghana byona byabaho beitu banyangira kugyenda ngu tinshomire. Beitu Ruhanga ebi yakora, nahambisiiza kifo, aba ninkiza nazayo. Nkazayo Ghana, naheereza, nashuba nagaruka. Orugyendo rw'amamotoka twarureeba obuheereza bw'okwija wabutandika ota noza kutandika kuba pasita noza kutandika kugira ekanisa okatandika ota mwaka ki webare munonga kuza kutandika kutuba uh, pasita omu kanisa egyo ekanisa ei najunirwemu ku najunirwa obutunduuzi nagaruka kamwenje najoininga ekanisa ya kahunga christian fellowship twine omuriisa wetu omugyenzi felesta murya bintu hati nyowe natandika kuheereza ahaasi yeye so nkabuganamu challenge nyingi Ahakuba maama ogwo akaba atooroba akaba ari kaari kaine training zigumire. Ahakuba aija okaijuka harimu hariho obu naija na nakyerererwa kutaaha. Ku ekyejo kikaba nikigamba ngu shaha ibiri tube twatahire. Ijuka ndi omushubuzi ndi e Rwamwanja narugayo nkyererirwe nahika omuka shaha ibiri na dakika ikumi na itano bakandaaza aheeru bwashesha. Erindi izooba nkaza aha promotion ya beero naareeba aba beero. Ekyo nakyo kikaba ekifubiro ky'okutaho edomora makumi abiri z'amaizi ningataha ningaata. Omurokore nooza ota kureeba beero? Aha.
Erindi izooba hakabaho ki akanteera kibooko za nyika ikumi na munaana. Mbwenu nkaraba omu challenges. Beitu ku yaahwaire amaani yari amaani nigamugyenda nigamugyendera, ekanisa yaginkwasa. Yakwasa ekanisa, hati niinye nkugyebembera. Paana akaginkwasa erimu abantu makumi abiri, ikumi na mushanju bakatorokamu. bagiinagira beitu erimu abantu 200 plus per now bari kubarugiremu abandi bajuna kandi buri izooba nejuna akaginsigira eri akombeko kakye ak'emiti kwonka atwombekire blo ey'amatafaari ah, y'amabaati kikumi na makumi ana ga sembuuri nezitamiisa abantu haihi bishatu na ez'eshaaha eyansigire kandi nezitamiisa abantu nka makumi ana eyijura beitu ezi shaaha twine ekanisa mpango so yankwasa obujunanizibwa obwe ndimu ningyebembera So hati challenge ezi mbuga eine nyingi enkumi ibiri na ikumi nk'esimba bwa chairman Rusisiri Kahunge sub county. Akaruru kakatambura gye nsimbire na munywani wangye Sebareera nkatunga pasenti ekaba eri ya pasenti ya makumi ana na mushanju point oriya yatunga makumi ataano eh, zikaba ataano na ibiri point nkatunga ana na munaana point yatunga ataano na emwe point kuba nkaba mutwire hoona twaba nitugwa draw ahandi musinga turi tuso akuba nkamusinga emiruka etaano Yansinga omurukwa ogu. Hati ekijumo kya batashomire tashomire. Ijwe nagaruka aha tawuni kanso naye simba tashomire. Hati nashanga ahabwaki abantu nibanjuma ngu tinshomire aze okushoma omuntu arikubaasa. Nikyo nacwire omwaka oguhwire ishwa nkaba mazire P1 beitu nkagizamu emyezi eh, taamu emwe n'ekicweka warugamu maama ku yafiire nareka so kuruga omu P1 nkaba ntaine ripooti yoona ripooti ei nyine nayo kuruga omu P1 temba P2. Hati egyo myaka yoona ntantare aheishomero beitu ijwire nagamba no kanzeyo na regisitaringa kyabenda primary school so far ahu nkozire kurungi akuba tinkayegayo akuba kureba nti ntungireyo makumi abiri na mushanju science nagihamu buna SST nagihamu mukaga English neehamu munaana, Maths yarema neehamu mwenda. Oine omwenda gumwe.
Nyine omwenda gumwe.
Mm. So tinkwegaya munonga, ninkisiimiraho Ruhanga. So ezo challenges zoona zibairemu baitu nshangire nti ahabwaki mpamiriziibwe kushoma. Ningamba statement egi ningigarukamu, buri hu ndikwemerera hoona ningigarukamu. Tindikushoma ngu nindonda sente, mm. sente nziine. Ku omuntu nyine emotoka ikumi neibiri aha ruguudo, tokangira ngu tinyine sente. Nyine branches za driving school z'omu ihanga zikwingana mukaaga. Ndi chairman wa driving school tinkuronda sente omu kushoma abaana nibashoma kuronda kumanya am a national figure ahakuba oshanga ori chairman wa driving school omu ihanga ryona ori national figure tinkyenda kumanywa bagamba ebitinisa am a bishop nyine amakanisa agu ndikwenda tinyine mukuru ahu ndikuza ngu banshutamiise enyima beitu ninshoma okweyongyera kwetegyereza n'okwongyera aha documents kureba ngu oyine ebitabo byawe so ninteererera abaana. Ku oraabe okyariyo muto orikushoma, teekaho omutima oshome. Ahakuba ka tugambe ah, ebya haaya, ebya yunivasite, noobaasa kubishoma nooba oine emyaka kyenda. Beitu kuzaagaruka kukora P7 aha myaka ana n'ena, Kiteekwa kuba kigumire. tikyangu hi. Kuba ninkibaramu ku mbeire ninkitama n'abaana b'emyaka ikumi na gumwe omu kiraasi. Kuguruka amakyere n'abaana noguruka ahakuba noteekwa kwegaruza ahaasi obe nk'omwana. Omu purepu muri hamwe, omu winta muri hamwe. Bashaba kukurivayizingiraho. Yes.
Kushoboororera.
Obu orikugamba aine emyaka ikumi na gumwe, oine ana n'ena. Nogira ngu nshoboororera aka. Obutebe bw'omu kiraasi mm. n'obumanya. Mm. Ozinga amaguru gakurya eh. baitu pakureba ngu wakora ki wayegaruza ahaasi washoma. Then nshuba ngambira abampurikirize n'ab'emyaka emikuru nkanye omugisha gukyariyo. N'obu oraabe waamezire enju, n'obu oraabe wakozire ki, ninkurahira nooza kutunga omugisha nyenkya kare. Ahakuba nyowe kyansizimbaireho, ngyenda ekintu kirabamu kirabamu kirabamu, tukyahika hariya ngu reeta empapura zaawe. Ndeeba nka kuri nyebuuza kuza Nasser Road kubicupura nabwo bindema. Ngamba omugezi. Bakampa omurimo aha Samaritan's Pass, kuvuga ndi driver, niinyekakasa. Twaza aha purakitiko. Tihaine wanyiziremu n'ogu. Twaza road signs, manya amateeka, manya biha byona, boona nabateera. Hati twagaruka, ndi aha line yo hati y'okunkwasa appointment. Bambuuza ekibuuzo, nobaasa kugamba orujungu kumara edakiika itaano? Ahakuba bakambuuza ebaruha yaawe eri eya senior font tingiine. Okay, nobaasa kugamba orujungu kumara edakiika itaano? Nagamba n'obuziba bw'eibiri. Ekyo kyandema. Hati kukora eki? Nabagambira nti mundeke ntaahe.
Wahanika waayereza. Yes, Baibuli eri kiriya ngu omusiisi nairuka batamwirukireho. Mm. Nkebinga nyenka hataine n'ogu owambinga naataha. So ningaruzamu abantu amaani ompurikiriize noobaasa kugarukayo nooshoma. Ahakuba okushoma tihariho tikugira myaka kandi tikuhwayo kandi buri izooba nitweyongyerayo. Nibyo ebyo ebyangye. Then ekindi eki waaba no- ekyenyima ya introduction tinaagimarayo gye, naakuba nti ndi omushaija oine omukazi omwe, twine abaana mwenda. Omwana wangye omukuru first born ari aha university nashoma amateeka ari omwaka gwa kabiri. Ondijo omuto nibwo acuukire ari kuza omu nursery. So nikwo nyemereire enso. Ka nyine business zangye. Nyine ebi- ebintu ebi ndikwekorera. So ndi kwigaruzamu amaani buri muntu wena nobasa kugarukayo. Nobasa kukikora. Abandi bana nibabasa kukora niwe nobasa kukora. Emboozi ya Canada yo yayaba eta? Canada nengagana.
Gana. Mm. Mm. Nkagenda nkazayo kandi hambonerera akuba n'omunda egye honka nyowe nkakozeesa orukiga akuba nkatunga omugisha twatwarwa Rwanda Airways. Rwanda Air ekaba erimu omwishiki owabaire naatusavinga kandi nibamweta Natasha. Nibamweta Natasha akuba tindenda kugira ngu bakaba nibamweta nibamweta Natasha. Ku yaabaire naagyezaho kutugambira barikutugambira omu rujungu nyowe nyanga ngamba orukiga kandi nkyagamba orukiga hurira ebi naagamba bikore akuba ku yaabaire naija yaabuuza ngu noorya ki. omu rujungu. Naanye naamugambira nti haza tinkatembaga endegye. Nigwo murundi gwangye gw'okubanza kutembamu. So ebi by'okurya byona ebi baryaga omu ndegye, iwe ndeetera aha. Ntooranemu mbone eki ndaarya. Yaambuuza noonywa ki? Naamugira nti ekitarikusinza kyona. Ahakuba nyowe nigwo murundi gwangye gw'okubanza. Iwe ndeetera aha ndye. Ekyampaire omugisha, entebe yaitu ekaba eri ey'abantu bana, twagibaho babiri. Haza ou naagyenzire nawe... Munywani wangye birungi n'aka naamanya kurya nkaanye baatusavinga. So kuza kumariira omu shi yatandika kugamba Orukiga manya. Waaruga omu Rujungu aza omu Rukiga. Naambuuza ati konka ori owankahe? Ah, yaambuuza ati iwe ori owankahe? Naamugira nti nyowe owaitu ni Kamwenje. Kamwenje seegi ki nti Kahungi. Ah! Yaagira ati nyowe nkazaarirwa Nankarwengoro nashoma Rwengoro primary school nakurira Mpanga ndi sister wa Rwijema omugyenzi Rwijema nti haza okwe niho oyiha hati wareba ngu abantu nibabaasa kukwitira omugisha gwawe wikiriza nibaguteera aha mutwe kwonka waremera hati oraba natunga connection omu nyonyi omwishiki ashomeire owaitu tukaba nituza kuheereza kutebeza yes kunahikireyo nkaba nabugana Abakiga ahakuba kunahikire nagambira aboojo ntazamu n'omuri Ghana harimu Abakiga bahakana. naza street guma ninyakura abantu agandara konka oyine confidence yes mm.
niyo kiruhanga yampeire okaje otinza kwaramusya gandi mpaka obu ndabone kumanya orukiga hati kunagenze ndi kuza omutoyi mubuga n'omusigazi mugira ntagandi nanka andeeba ati nije mubuza nti ori owanka ati nyo ati ndi omunyabushenyi kunu mm. ati kunu nkeija kushoma university Ati kandi ndi omwe ahari ba paasita b'egi ekanisa ari omuto oyi naatereza eto naasiimuura niho naamushangira ijuka naanye owaitu na hati eh. na n'erizooba niho twaba turi omu nteera niyo ninza omutoya hamwe bishopu hmm. beti nkushitama omu ntebe z'omu maisho ngu akuba ngu nibwo nyine ebitiinisa aa akarimo kangye akanyihireyo ninkamanya Ninza omu toyi kuronda omurimo gwangye ahu guri. So ku nagyo niho nashangire na connection. Pastor w'ekanisa emu omwe omuri abo ari omu toyi nasavinga. Hariho abantu abareba toyi nk'ekintu kibi. Aza omu nsi ya Mukama ninyenda nkikugambire ompurikiriize, tihaine atakuza mu toyi. Oba ari president, oba n'oha, oba n'oha, omu toyi nazayo. So ware ngu tokubasa kusavinga toyi. Nikyo kuba nyowe nowaza a- na ninyombeka enju nimbanza toyi. Naha kanisa tukabanza toyi, takombekire toyi, nanka ekanisa. akuba toyine kikuru munonga ningiha ekitiinisa so namubuganayo pasita hati natandika batandika kunvuga omuto hati tinaba omugaiga tinaba ow'amaani just ahabw'okugira ngu nabugana omukiga yampa n'ekitabo kya art of leadership nikikira baibuli obuhango so na ninyebembera nyine ekitabo ahu ndikushoma art ey'obwebembezi kubaasa kutuura na buri muntu weena oku arikushu So omu kaire aka, Orujungu noorushoma orwetegyereza hatiiya? Kurungi munonga!
Kushoma Orujungu, kuruhurira, n'okuteeramu embogo nkye z'okugamba ningyezaho. Ahakuba baba nibatebeza ningira kubahindurira. Ahakuba Abajungu nibaija ga bantaayayira nituhurizana gye. N'okugamba ningyezaho kugeesageesinga kwongayongyeramu obugambo tugaaniira ahakuba nimbaasa kucommunicatinga. So nikwo twemereire. Ekigyendere, Ekirooto kyawe omu by'okushoma Nonda kukoma nkahi? Okoze ekya mushanju waaheza Niga nokyenda kweyongyerayo? Ninyenda kutwara ebintu bibiri two in one Ninyenda kurugaaniza DIT baanyasesinge Baanyasesinga kimotoka Hati egyo nimba ngu satifiketi ya siniya foo Nimba naagitaire aha rubaju kare Then naamara ninyenda kuza kicwamba Ainginiyaringi nkore dipoloma Egyo emyaka ebiri ngimare Naamara kutunga egyo dipoloma Ninyenda kuza Kyambogo nkore diguri aha byengye ni- ebya motor vehicle nimba naheza nakunu ndikushoma secondary nayo ninza kugitwariza hamwe binu nimbitwara na binu nimbitwara ahakuba nimanya ngu binu naaba nimbishoma akasheeshe nyowe nyine omuringo ogu ndikugaita ebintu byangye kandi ninza kubyihamu omu myaka yangye nke- ngaha omu maisho ahakuba ibiri ashatu naguma nyetaaga kwesimba aha memba wa parliament ahakuba nyetaaga kuba minister wa works and transport. ahabw'okuba omu Uganda nikashanga minisitule z'amaani twine Local Government, twine Works and Transport, twine eya Health, twine eya nanka Education, so zirimu nka itaano ez'amaani, Agriculture ezi itaano beitu nyowe nindamu eya Works and Transport kandi ninza kuba ahabw'okuba ningambira abantu hariho owaabaire naasheka naamubwira nti Waatandikire kwegyeza omu nkaito za Katuuzo omwami Katuba Wamala? naija ori nkaba nzitamu omu boardroom ahabw'okuba I'm a chairman driving school.

Nteekwa kwesimba aha karuuru kandi ninza kushaba kurungi bakampeereze ngyende mbeho minisita ngire ebirooto ebi naatereeza omu eriya ya turansipooti. Yesi. Webale munonga.
Program nishutama nkutebeze igana katonyeze ebirigamba mpurire Adilla Mbabazi ninye nankwine ninkwendeza omwebazi omurungi iwe neka yawe rukundo egumeho bye bye.
Shutama nkutebeze ahari igana katonyeze ibiri Radio West gamba mpurire.